Үтүө күнүнэн Тат нэһилиэгин олохтоохторо уонна ыалдьыттара. Истин сэһэргэһиибит бүгүҥҥү ыалдьыта. Саха Республикатын социальнай службатын туйгуна, Таатта патриота Бели хаһайына, Октябрьскай революция орденын үбүлүөйүнэ мэтээлин хаһайына, Таатта нэһилиэгин социальнай сайдыытыгар кылаатын иһин били хаһыына Маргарита Арисовна Попова. Дьэ, Маргарита Арисовна, үтүө күн буолуохтун. Биһиги Сахабыт сиригэр бастакы комсомольскай тэрилтэлэр, ол эбэтэр ячейкалар бастаан тэриллибиттэрэ сүүс сылынан диэн улахан тэрээһиннэр ыытыллыахтара, аны күһүн алтыннар бүтэһик күннэригэр дылы Ол чэрчитинэн биһиги дэ бу төлөннөөх хомсомуоллары сүрдээх үчүгэйдик үйэтитиигэ маннык туох тэрээһин тэрийэһэрдьэбит. Онон дьэ сиэр быһыытынан биллэн туран кимтэн кииннээххин, хантан хааннааххын ини баһаалыста сэһэргиһиэххэ эрэ. Үтүө күнүнэн күндү Таатта улууһун олохтоохторо уонна ыалдьыттара тон мин броста ааттаах-суоллаах Чөркөөх Бөһүөлэгиттэн Охотин Алис Дмитриевич мунна Охотина Ирина Ивановна диэн дьиэ кэргэ бастакынан күн сирин көрбүт оҕобун алта бииргэ төрөөбүппүт аҕабыт отто үйэтин тухары тырахтаргын үлээбитэ бастакы таатта олоругар бастакы тырахтарыстартан биирдэстэрэ отут тоҕус сыллаахтан бу ситтон тоҕус сыллаахха диэри тырахтары олорбута онтон ийэбит буллаҕына оҕо эрдэҕинэттэн детдомҥа уолбаҕа улааппыта онтон төгүрүк тулаайах хаалан баран Ол өйдөһүнүүтүн саҕана били хоргуйуу хаҕыланыытыгар аймахтара аһаатар бөҕөт гыннах хааллын диэн оттон буолбаҕа дьон туттарбыттар. Онтон ол ииппит аҕата Устааттаттан кэлэн иһэн ол кыыһы көрөөрү Уолбаҕа киирбитигэр сайыһан түллүн түөрт сыллаахха ол тээтэтин батыһан төттөрү Дьөркөөххө кэлэр. Онно кэлэн баран оттоон ол эдьиийэ мааматынан мааматын эдьиийэ элбэх байоҕолоох буолан көмөлөһүннэрэри бээтигэр ибылан ийтэр. Иннинэн үөрэммэт, ол буоллаҕа эрэ үөрэммитинэн үөрэнэр, оннуктан мин билэрбинэн үйэтин тухары оскуолаҕа остуорастаабыта, онтон биир кэмҥэ хайда эрэ сорокуоска үлэлии барбыта. Итиэхинтэн он үс сыллаахха уонна пенсия атахха диэри сорокуос көрөөччүнүн биэрдэ. Оннуттан пенсия атаххан да баран сүмүн олорботоҕо. Оннуттан били ол оҕо ааспытыгар сэттэ уон тоҕус сыллаахха паапабыт инсултаан ытан хаалбыта. Иннинэн паапаны көрө-көрө тоол хайынын уоппускаламмакка наар балыыһаҕа куобардаан иһиллээн уонна этэрэ бэйэтэ баҕа наар курдук баҕарар этэ мин детдомҥа үөрэммитим эбитэ буолар хаатар медсестра буолбут буолуом этэ диир этэ иннинэн уоппускатын ылла даҕаны балыыһаҕа санитаркалыы барар этэ наһаа таптыыр этэ оннукатын иннинэ чоҕурдук улааппыппыт онуттан бары билигин ыал буолан тустуһунан дьиэлэнэн уоттанан оҕолонон оҕолонон уже хос сиэннэнэн маамыттан күн сиригэр кэлбитин дьоллоох дьахтар быһыытынан олорон ортон бу көрөн ахсынньыга барахтаабыта папа буллаана аҕыһахтаһыллаахпытын биир да иһиэнин көрбөккө барбыта кэллики барыыга буолбуппут онути аҕам арыс диэн арис диэн аат ити хантан кэлэн хаалла дьиттэн бэйэтэ кэпсиир этэ ол урут били аччык сут кураан саҕана тулагыга араата сүүһэ аһата барбыттар баҕалаах. Ону пенсияҕа таххарыгар доҕумуонум көрдөппүтэ. Ол көрдөппүтүгэр буоллаҕына тулагы киллэмҥэ сүрэхтэммит Холопков Арис Дмитриевич диэн кэлбитэ. Аны Холопков диэн аспаанньа. Ону буоллаҕына паапабыт этэ эс хайдах ону уон сэттэ сыллаах төрүөхтиин кини буолла уон тоҕус сыллааҕынан таххаарар диэн икки сыл хойутаатаҕа дии ону мыдархаабыппыт оттоттоҕо арис диэн отчотуолга сүрэхтээбит аҕабыт инньэ диэн ааттаабыт баҕалаах. Оны оттон араспаанньабын уларыппаппын, ону уларыттахпына туохпар учуутум барыта уларыйар, быраатын оҕолоро, балтын оҕолоро бары уларыйаллар диэн уларыппатаҕа. Оннуттан ол охотин Арист Дмитриевиһынан уон тоҕус сыллаахха төрөөбүтүнэн пенсия таххыбыта. Онтон бииргэ төрөөбүт балтарына аата эмиэ Ариса диэнэ. Ариса Дмитриевна Охотина диэн манна үйэтин тухары бытовой диэн кистэнигинэн үлээтэ.

А так докумуонунан Ариса Дмитриевна дии. Дьонутан бу бирдээх дьүһүй муннукка туоха тиэкэлэһэ олорор буоламмыт өтүн пионерия уонна комсомолбутун диэ туһунан наһаа үчүгэйдик сэргиэхэрэ. Пионерияҕа киирбиппин эмиэ наһаа өйдүүбүн. Ыам ыйын уон тоҕус күнүгэр киирбиппит. Онно буллаҕына миэхэ убайым Митя диэн убайдаах этим. Ол убайым буллаҕына Хантан эрэ хаартыс очолорго били оҕолор хаартыстара туох сатыы ситэр мені булла копрон кини хантан эрэ очолорго копрону булан аҕалбыта хэп инньэн эми ол үсүөбэ копрон хаартыстаах этим онну киирбитим пионерде хэп ону наһаа үчүгэй чаҕылхай күнүн өйдүүбүн первый класска барбыппын эмиэ наһаа өйдүүбүн хэп ону первый класска барбыппытыгар буллаана били онус класстар кэлэллэр били бастакы класс оҕолоругар туох бэлэхтээччилэр дии били хибэкки мотукчалаах хибэкки онно булла миэхэ ким биэрбитэ Аржакова Екатерина Ильинична биэрбитэ билигин баар үйэтин тухары кырдьаҕас пионер баһаатай үлэлээбит оттон ону Екатерина Екатерина Ильинична оттон биһи дьиэ кэргэн махталбыт наһаа улахан эмиэ олох урдук бэйэбит испитигэр олох киэн туттан уонна убаастаан ааттыыр киһибит били паапабыт дьэ сыттаҕына оҕолоро көмөҕө мас саһааныгар игин наһаа ыытар этэ оннуттан Киһи мөлтөө оччолорго киһи киһиэхэ көмөлөһө дии. Ол паапабыт төһө да аһыттар бары көмөлөһөн көрдөхтөрө дии дэлим гиммиттэрин. Оччолорго оттон оннук этэ. Онтон комсомолга киирбит күммүн эмиэ наһаа өйдүүбүн. Манна хаас кэлэммит киирбиппит. Хаас оруобуна суола дьиҥитигэр массыына үрдүгэр олороммут киирэммит. Манна ити билигин администрация хоһугар билигин НДСтар хосторугар. Бороосто долгуйа-долгуйа оччолорго икки хос ааннаах этэ, хойукка диэри оннук ааннаах этэ дии өйдүппүт буолуо. ол ааҥҥа дьэ киирэммит онно райкомол секретаря Данилов Андрей Андреевич этэ эп отделенан дэриэбинэ бииргэ төрөөбүт убайа эп аха ол киниэхэ киирбитим мин тоҕо эрэ тохойутаан киирбитим тохсус класска киирбитим наһаа кыра хааспар киирбэтэхпин онуттан онно киирбитим оннуттан наһаа сүрдүк онно киирэн бараммыт бары бииргэ остолобуойга аһаан бараммыт массыынабытынан үрдүгэр олороммут төттөрү айаннаабыппыт кылааһынан кэлэммит киирбиппит икки класс бары киирбиппит. Дьэ орто кэлиэхпит иннинэ сэкирэтээрбит билиҥҥитинэн Яковлевна Матвеевна Петровна оскуолаҕа сэкирэтээрбит дьабырылдыгар устаап үөрэтэн, туох баар боппуруостарга барытыгар үөрэттэн, антах миэстэтигэр эмиэ комсомольскай тэрилтэҕэ киирэн, устааппытын туттаран бараммыт манна кэлэммит. Иккистээн оннук комиссия, оннук комиссияҕа кини баарын Андрей Андреевич остуол түбэтигэр олорон наһаа өйдүүбүн. Уонна Андрей Андреевич миэхэ даарщык көмөлөспүтэ диэн Мин оскуоланы бүтэрэн бараммын фирмаҕа үлэлээтэҕим дии туох баар оҕо курдук. Ол гынан баран оччолорго комсомол путевкатынан үөрэнэ барар этибит син. Ону булла мин били хоппостаах дьоннор оҕолоро буоламмын, ыал улахан оҕото буоламмын наһаа да учуйдук экзаменнэрбин туттарбатарбын, орто да сыһыанынан туттардарбын путевка биэрэннэр үөрэнэ барбытым. Үөрэх туттарса баран бараммыт, просто проваллаан баран наһаа ырыктык үөрэн, Төттөрү кэлбиппитигин дьөгүө күлүгэр ыланна фермаҕа таһаарбыттар. Ону наһаа өйдүүбүнсэ. Массыыната оччолорго автобус сылдьар. Бэстээхтэн. Ону бэстээхтэн автобуһунан кэлэн суолга түһэн бараммыт просто кыбыста кыбыстабыт диэбитигэр дьэ саһанаҕа келдибит. Эрийдээхтэр ол күнгэр ким кэлбитэ барыта биригэдьииргэ ахсаан булна кэнники бэйэм биригэдьиир буолан бараммын олох кириибинэн билбит үлэми. Ону кини ол биригэдьиир биһэ хас биирдиэҕэ кэлбитин хассын да хэттэ чааска дьиэбэр тиийэн кэллэ.

Онуттан икки хонук үлэлээн бараммын дьэ ол Верина барбыттым, ол Верина барбыппар дьэ ыалга дьиэлэнэн олордум. Оттон эдьиийим аахха бу бэйэлэрэ көспүттэрэ үчүгэй дьиэҕэ уонна хаалбыт дьиэлэригэр эбээлэрин кырдык диэн биһи онно олордубут. Ол олордохпутуна дьиэбит умайда. Ол умайбытыгар мин олорор сирим хааллаҕым дии. Ону буллаҕына биир эдьиийим сүбэлээтэ Альбина Васильевна диэн. Ол сүбэлээбитигэр буллаҕына обком комсомола тиийэммин Андрей Андреевич аны Данилов обком сэкирэтээрэ эбит. Онно көтөн түстүм. Дьэ, приемнайтан чиэрис, оны буллаана кини биллэр тааттоҕото буоларбын. Дьэ, оннуттан киниэхэ комсомолга киирбит билигин өйдөөтө уонна миэхэ уопсай дьиэ биэрдэ. Ол иһин Андрей Андреевич наһаа өйдүүбүн, оны баччааҥҥа олобох наһаа махтанаҕын. Онно Колин ититинник комсомол кэмигэр. Онтон оскуоланы бүтэрэн бараммыт дьоҕун икки хондаан үөрэнэн игин бараммыт. Эмиэ биир наһаа үчүгэй нууччулгэннээх кэм диир курдук. Үөрэнэ сылдьар кэммитигэр наһаа элбэхтик биши театры кытта кэттэлэһэ олорор буоламмыт олох биирдэ спектакль көтүрбэккэ театр кытаххар этэбин. Уонна Дьокуускайга болор туох аны профкомунан үлээбитим. Нуоппабар. Онно Артамонова Дария Иннокентьевна диэн наһаа чоппутунугалаахпын. Харбалаах дьэ Дашалыын биһи олохпорго остохоонньоот үйэ кодугу баларбыт. Кинин ахан рек активистка, кинин иын буросту кутур хонноҕынан набаргубулу сөрөөн ылла, итовок киэн олох группабытыгар киирдэрбит. Аха, кини техникум профсоюһун председателя, мен баллары группабар. Жавонна просто биһи онно сынньаланыты. Туох пар музейи барытын кирийэн, туох пар театрга барытыгар сылдьан, мүчче театры булдун, саха театры булдун, кинотеатр буоллун стипендиятын онно барыыр стипендиятын онно барыыр улаханнык оннук маннык онно манна күүлэйдээбэппин түөрт уон аҕыс солкуобай стипендиялаахпын онтугайбытынан дьэ ол олох муруста оччолорго онуттан били студенттар балык миинин иһэр этибит диилэр этэ мантан биһи балык миинин испэт этибит биһи кус миинин иһэр этибит хоту дойдуттан кыстаах этибит ол кыспытыгар олох куулунан кус кэлэр иннинэн олох просто куспут диэн эппит диэн Дашаҕа таҕарын эккэлэр, миэхэ таҕарын эккэлэр. Николай Васильевич диэн чурапчы кыстаах тутунна, миэхэ таҕарын эккэлэр. Сотору-сотору уолаттар биһи эппитин эттииттэн сылайаллар эти. Оннук наһаа үчүгдүк баайдык тоттук олороммут үөрэммиппитин устудьуоннуу сылдьан аччыкпыт диэни биирдэ да билбэтэхпин. Оннуттан оччолорго оччолортон биһи туох эбиппит ээ активнай баҕайы эбиппит дружбалар үҥкүүнү киирэллэр балтым Галя хоспутугар алтыабыт алта оҕолоох хоно кэлэр бары хоонньубут уор оҕоктор турабыт Аны оччолорго оттонору дружбалар тиийдэхтэринэ дьэ хайаан да тиийэр буоллаххыт дии, ол иһин ол оннук хонноро ыыталлара буолуо. Оннук эмиэ дьүөбэйим иччиргэннээх түгэннэр бааллар этэ. Оннуттан хаамай үчүгэй кэмим диэн студенна сылдьан бүтэрэрбитигэр биһи техникуммутугар отут устуука путевка биэрдилэр Абхазияҕа. Ону буоллаҕына выпускниктарга диэннэр үлэтэттилэр. Ону биһи буллааны зоотехниктар отут буолан бүтэрээри сылдьыбыт биэс хостоохпут. Өкөнө биэс хоско биэс путевканы биэрдилэр. Онно уот тутустубут. Ону мин уот тутан ыллым. Хаамай үйэбэр бастакы уонна хаамай олох өйдөөн хаалбытым. Ол уоту тутан баран мин биэс мөһөхтөөх Абхазияны бараммын бүтүннүүтүн кэрийэн кэлбитим. Онтукайбын кэриэстээмин бу былырыын сайын семьянам бараммын эмиэ Абхазияны барытын кэрийэн кэллим. Урукку сылдьыбыт сирдэрбинэн барытын арыйсан кэллим. Түөрт уон сыл буолан баран.

Кыраччы тоҕус сүүс оҕоһун сыллаахха бүтэрэн кэлбитим. Аны ол барбыппыта оҕоһун сыллаахха олимпиада аһыла дии. Очолорго Лужники хаҥа тутулла турар. Онно киириммит экскурсиялаах тахылбыт. Ол Абхазияҕа баран иһэн билсэн, наһаа үчүгэй салайааччылаах барбыппыт. Наһаа үчүгэй декоративнарым кэлбитэ. Туох баар үчүгэй кэрэбилиэһиндэргэ бардылар. Дьэ оннук гынан Бүкүлэйдээх кэлэн бараммыт кэлэммин Таатта хоско Чөркөөх отделениетыгар биригэдьииринэн ананным. управляющайым Петр Петрович Савин биир биригэдьиирим Софья Никифоровна Аржакова зоотехникпыт Чороһов Николай Филиппович уоннаттан сопхуоска ломарааммыт огонер Мария Николаевна дьэти буоламмыт оннуттан биир биригэдьиир өссө Захаров Михаил Николаевич диэн баар этэ дьэтинник буоламмыт бары үлэлээммит онон оппутун ити дьоннору наһаа күндүтүк ханыбын олох бэйэм олоҕун устатын тухары Михаил Николаевичтан билигин көрүстэхпитинэ олох чаачаана кэпсэтиэхпитин сөп. Бэйэбит кини оччолорго оттон Теодорун ааспыт эдэр киһи булла, биһим ону билбэлээх оҕолор булдахпыт дии. Хүйбэ икки ааспыттан кэлэн мен ол Хүйбэ үс ааспыттан билигэ дьийтээбит эбиппит. Онно оттон мен кэлээт даҕаны сразу оҕолон сыллаахха Тартоһа Кос комсомольскай тэрилтэтигэр производственнай отдел диэҥҥэ чилиэнинэн талыллыбытым сразу муус устарга ылаттанан биспиттэрэ онтон аҕыс уон сыллаахха күһүнүгэр хос Чүркөөх отделениети комсомольскай тэрилтэтин сэкирэтээри буолбутум уонна оттон аҕыс уон түөрт сылга диэри сэкирэтээрдээбитим түөрт сылы быһа Чүркөөх отделениеты оруна кытта биригэдьиир Инньэ эрэн итэн истэҥҥэ комсомольскай ыччат комсомольскай группалар, ыччат комсомольскай фирмалар диэнинэн күрэхтэһии бөҕө, мунньах бөҕө, куоталаһыы бөҕө, концертка күрэхтэһии, спортка күрэхтэһии, оччолорго Чөркөөх музей туоҕа оһуох, спортзала оһуох, дьэбээмин олох просто комсомол уолтан билигин да бааллар ити дьылҕата Петь-Пятигор, Кириллин Кеша, Бырдылин Георгий, Решетников Иргорий, Массаев, Коля. Кыргыттар диэн аҕайахтар. Мин комитетим барыта уолаттар. Хеп олох уолаттары кытта тапсан үлэлиибит. Доктор Боруоса баар еді кыргыттартан. Хеп культура бэһэтэ. Толстякова баар диэн баар этэ. Хеп ветеринар. Титинник уоламмыт үлэлээммит. Ана комсомольскай прожектар. Киэһэтин кэрийэ бараллар уолларбыт. Толстяков Михаил ДНД диэн ол космоска прожектордары кытары ДНД-лар киэһээтин бары хочуоллар кэрийэ бараллар. Ол бара сылдьан романтикалаан ыал буолбуппутун ыры кэлбэх холобур экспитигэр оҕолорбут бары ол бары ыал буолбуттара аны оччолорго били туох будук проигрыватель ин диэн улаханнык суох уонна били будук учитель диэн суох уонна саныыра валерка бэйэтэ олох оччолортон радиотехник оскуолаттан Оскуолаҕа сылдьан биһиэхэ учредитель оҥорон биэрдэ. Онтубутун киригэскэ таһааран уурабыкколбутугар өр уонна просто музыканы хайан ыытан биһэр. Өр дьэ уонна кэлэллэр уонна уолаттарбыт бэрээдэги бэйэлэрэ көрөллөр. Биир хомуурчук тиһи курдук кэтииппэт. Уолаттар олох бэйэлэрэ көрөллөр. Ити былдырын Юргидаах, ити Эпифордаах, ити Кешалайн олох дыһындылар. Кинилэр бэйэлэрэ көрөллөр. Киллэрэллэр аны спортзал оҥордубут, кулууппутун. Онно буоллаана дьүүллэнним. решетников диэн лотуокар дирижабытын туокардыр туока улахан гаражка бұны хаатынка бургулуха диэн билиҥҥэми олы ынар күндү киһи тарбаҕын суонунсаҕа бибиир хантылатын диэмгетирдээх олох күндү оны булла биһи гришаҕа сорудах биэрдибит булгуччу хайаан даҕаны бу прожекторбытыгар уонна үөһэ туран лаампаларбытыгар сафирбытыгар иҥин барытыгар сетка оҥороҕун диэн решетка эп ону оҥордо буоран Һөп, оттубу кэлэн ыйаммытыт кэмэ тутулла хаатын. Һөп, кэлэн буллаҕында барыаҕай. Краскалаан, рээскэлээн баран ыйаатыбыт. Комсомол алта уон сыл ылыахтаахпыт. Аны ол ылырыктаах этүүстээх үлэ буолбута. Аҕа уон сыллаахха аһаҕа кэлээппин кытары бүгүнүгэр. Һөп, ол онно дьигиһи ол оттубутун оҥороммут. Ииллибит, ол иилбиппитин кэнниттэн миигин Таатта хос дирекциятыгар Кашкин Хрисан Ивановичка көбүөргэ олордулар. Хас метр боробулуханы туттубуппутун. барытын аахтардылар епотот туһаҕа таҕыстаҕа дии ол гынан баран аны дьэ ол гынан баран оттон улахантык дьүүллэммэтэҕим туорка сэмэлэннэҕим дии онтон аны буллаҕына залбус суох ону дьэ сүбэлэһэн бараммыт уолаттар сүбэлэһэн баран нарааммыттан кэлбит уолат олох просто оргуйа сылдьаллар уолаттар спорт зал тутабыт таһаҕас диэн баран сылдьаллар оччолорго чөрдөөх икки оскуолатын холбоон барбыт пресс тура икки кээстээх баар этэ Ону бараннар аахтылар, Дубуруостаах Араатыттан, Акылаатыттан маһы үөһэ тээгир диэри аахпыттар, хас бэрэбиэнэтин аахпыттар. Оны икки өттүгэр биһиэхэ оччукуй бэрэбиэнэ наада, биһи хомуотунньукка таххаммыт, баһыйга ааска хомуотунньукка зал тутабыт уонна маспытын охторобут диэн Деброста Айгылаан ой Манчулин диэн тутуу биригээдэтин киһитэ баар этэ. Билигин санаатахха били хаайытта кэлэн баран наар хаайыттан кэлбит дьоннору үлэлэтэн, уонна терапия курдук үлэлэтэр биргидиин баар этэ гына баран наһаа үчүгэй сыһыаннаах киһи этэ. Ол киһиэхэ тиийэммит уолаттарым бараннар дьэ онно сметаларын оҕотторбуттар. Проекттарын оҕотторбуттар. Оны би аны түүннэри мин дьиэбэр кэлэн мунньахтыыбыт. Инсульту ытарҕалаахпыт эрдэ. Оны ол диэбэппит дьэ просто кэлэммит мин дьиэбэр мунньахтыыбыт онно мунньахтаан бараммыт тиийэммит дьэ комсомольскай мунньахха хоско ириэппэппит комсомольскай мунньахха бураахха олордут. Ол ураахпыт сүнньэни дьириэксийэҕэ кииреммиппит туруорсааччы буолбут. көҥүллээтилэр. Уолаттарбытын иккис биригээдэни тэрийдилэр. Инньэ гынан аҕа уһун алта сыллаахха заалбытын туппуппут. Онтукка эбит ити кэнники театр буолан туран умайан умайбыта дии. Ити дьэ биһи туппут олох буруосты илиибитинэн атахпытынан хас биирдии колушкатыгар хас биирдии мин комскомнаан бүтэр мунньахпар уже көндөйө таххыбыта субуот кэлэннэр субуотунньуктааннар истиэнэтигэр ханатаах охсубуттар. Уоннаттан ити уже хоһон алта сыллаахха уоннаттан комсомоллуур кэммэр мин аҕыс уон түөркэ диэри үлэлээтим диэтим ити уонна аҕыс уон төрүт сыллаахха талылламмыт таатта оскуола буолбутум ити үлэлиир кэмнэрбэр биир комсомолмут попова акулина васильевна оннуттан акулина васильевнабыт эмиэ тыһынча тоҕус жүз аҕыс он биэс сыллаахха фестиваль молодежи москваҕа буолбута дии онно бу саха иһиттэн бэстибиитэл буолан бара сылдьыбыта онно аҕыс он биэс сыллаахха кини кэлбитигэр дьэ сайыны быһа мин онно иин кытта кстати бииргэ сылдьыбытым

Ону хидьииппут оннуттан ол аҕыһын үс сыллаахха буллаҕына бу оччолорго обком партии туохтан бурақ таһааран турар бу кырыс сири туһаҕа таһаарыыга диэн онно була биһи улуустан даайын мы бөһүлүгэ олохсуйар диэн бураах таҕыста дьэ ол ураах тахқыбытыгар үлэтэ хааланар үлэтэ хаҕаланар аҕыһын үскэ Оны аҕыһын түспө түөркэ туһунан бөһүрек быһыытынан албыта. Эк онуттан бастакы колушканы аньыы Онно бастакы биригээдэлэр, бастакы субуотунньуктар барыта дьэбиһиилиибитинэн бардахтара ини. Өссө аҕыс уон икки сыллаахтан ол аҕыс уон үс сыллаахтан онно ол стройэтээттэр кэлэллэр диэн тиэмэҕэ биһи Дьөркөөххө мин өссө хомскомнуун иккинэ аҕыс уон үс сыллаахха иккилии куул туорах курдукка тимир орох хомуйдубут. Десантнар кэлэн сытар оруннар. Оннук хомуйдубут уонна оттон Таатта холкуоска уураах таҕыста, оччолорго Таатта холкуос улахан, куорат үөлдэрдэргэ кыһын чөркөөх баар. Олортон була түһээн быһыытынан бүөһүннүү төбө ынах сүөһү уонна сылгытын билбэппин, түһээн түһэр эмэ холобура ордук туоҕунан биирдии доярка ынаҕа, били ынах уонна ордук категориятынан бүөһүннүү төбө сүөһү биэриллэр. Даайам мэтэриллэригэр икки-үс сүөһүлээх тэриллибит. Уонна сылгы баардаах тэриллибитэ. уонна бэйэлэрэ түһээн быһыытынан бастакы дьылхааннарбыт оттон бэйэбит дьоннорбут нэһилиэктэртэн баччалыы үлэһити биэрэҕит диэн оттон тиийбиттэрэ уонна дьэ ол аҕыһын түөттэн саҕалаан сааскыттан саҕалааннар бу харбалаах чурап ньурба маарыттан амма спутутуттан чурапчы спутутуттан оҕолор кэлбиттэрэ барыта түөрт уон биэс оҕо кэлбитэ сүүрбэ биэс улууста Иһэ, олор дьэ бары минигиим иһинэ киирэн таххыбыттара. Оччолорго райкомолга сэкирэтээрбит Архипов Михаил Ильич. Онно ханна олохтотубут? Аха, ону буллаҕына, ону буллаҕына олох буруоста дьиэлэри туппуппут. Һэ, ити билигин турар дьиэлэр барыта тутуллубуттара. Ити арбалиттар Ити арбалиттар. Һэ, онно була сопхуос дириэктэрэ Киһаан Ивановичка Кашкин Дьокуускай куоракка киирэн кэпсэтэн, Таатта улууһугар бэриллиэхтээх мебель фондатын барытын Даайам атыгар тиһэн таһаарда. Студеннарбыт кэлэллэригэр, э, десантнарбыт кэлэллэригэр дьиэлэригэр холодильниктара баар, оронноро баар, туох баар телевизордара барыта баар, условия барыта баар. Этэр кылы таапочкалар окуох таапочкалар бэйэлэрин кытта тилэллэхтэрэ дии. Онно тоҕутугар таҥастарын игин эмиэ барытын тэлиллибитэ. Онноттон адьахайдаан улахан күүскэ үлэ барбыта. Онноттон нэһилиэк быһыытынан кинилэр тоҕуон биир сыллаахха биирдэ административнай буолбуттара. Онуоха диэри Тыараһа нэһилиэгин учаастак этэ. Иннинэн онно бастакы оҕобут төрөөбүтэ. Дьэ наһаа үчүгэй олох просто барыта кэлии дьоннор, барыта эдэр ыччаттар. Миин булла саас ыһыы саҕана олох просто Кириһаан Уйбаанспын онно командировкаҕа ыытар. Онно күн аайы рациялар отчуот биэрэбин, ыһыы бүттэҕинэ биирдэ кэлэбин. Онто күһүн хомуур саҕана барабын, онно хомуур бүттэҕинэ биирдэ кэлэбин. Дьэ оҕоттук олох просто командировочнай курдук оҕоттук илдьэн үлэлээн то комсомол кэммит уонна то ыччат кэммит барыта наһаа үчүгэй кэмҥэ ааспыта диэммин билигин саныыбын оннуттан бу быйыл буоллаҕына ити комсомол сүүс сылынан даайымматыгар бастакы кэлбит дии сананарбытын ол түөрдүн биэс курдук көрдүүһүнчэбит оннуттан даайымаҕа баар комсомолларбын билигин сорудахтаабытым хааска түмсүүтүн бүгүнэ оннуттан билигин аны көрүҥнээмэн барыларын былаһатыахтаахпыт алтынньы үрбэт алтынньы үрбэт оҕус күнүн үгэр комсомол төрөөбүккүнэ олонно диэри түмүктүөхтээх бит республикаҕа түмүк буолуохтаах онтон дьэ олох билигин киһи эрдэрэ бутук сыллар аастахтарына киһи күлүөх оҕус түгэннэр элбэх плащтарбыт оннук түгэннэр баар бөҕө буолла диэн торынчы тоҕус саҕа уһун сылааххыне наһаан ырыктаахай бу кэллэ Һэр просто этэргэ дылы ат сүүрэн иһэрин курдук уу истиэнэ курдук кэллэ. Били оччолорго оҕолор буоллахпыт үһүн бүстээх оҕолор. Аны наһана кэппиэтинэстээхпит. Тынча таттахха мунньуктаахпыт. Отут биир дояркалаахпыт онно үлэлиир. Дьэ алта үстэн таххабыт сөп. Аны кытары субан сүөһүбүт, торбосторбут олору көһөрүөхтээхпит. Түөс үстэн тахха бырааннаахпыт оны көһөрдүбүт. Аччы туохтар кэллилэр Тырахтарыстар кэллэ, сүүрбэ сэттэ техника кэллэ. Бөлөрүүс дыты тырахтар барыта прысыптаахтар, барыларын прысыпка тиэйэн туораттыбыт. Онтон аны ити чөркөөххө була хадахааччыттан уҥуор таһаараммыт бэттэх бэтэрээ биэрэккэ удаҕан алааһын диэки онно фирма баар этэ оргута. Былыргы бырааллым колхоз саҕанааҕы фирмаҕа ону бөхсүйэн барыммыт онно таһаардыбыт. Ыанньыктарбытын түүннэри ынахтарбытын туораттыбыт. Онтон арай ынахтарбытын туоратан бараммыт Дьэ туоратар бу мапбыта аһылбытын тиэрэн иһэбит сэ. Кэннибитир бу пресаттаах бүлүгүс тыраахтар иһэ. Онтон биһи бэтэрээ биэриккэ таҕыстыбыт. Онтон итиннэ көбүппүт дьоно бу суохтар. Орон аһам олор хаатыбык хана орон хаалыллар идиэммэ. Ону бучугааба ампыысаны кытта ампыыса бой отчествотун мундан кэбистим. Кини иһэрите оны кытары бучугаа бурмистров слава тырахтарга. Иһэллэр оны сүтэн хаалылар. Малбыта аһылбытын тиэрэн иһэллэр. Маа вот хаатыбак хана. Онтон миннэйден көбүппүт ампыысар кыһыл куҥкалаах этэ ону була күрдьэххэ манна киирбит онно былаах курдук курдук далбаатыахай турар эбит тыраахтарбыт тимирэ хаалбыт дьоннорбут тыраахтар иһиттин ибисичэхэйтахханар ол куҥкатынан далбаата турар эбит уу кэлбитигэр биһик түүннэри байдаарка оҥоттордубут тутук биригээдэтин аҕаламмыт сеп-сопиялыын бурдук туох аҕыс алталыы бөтүөн батар он аты он икки бөтүөн батар һэ Уһата алта эттэ киһи спокойно олорон барар. Икки киһи эрдэ. Иннинэ эмит ол тыһыбытынан дьэ эрдэммит тиэмэ дьоннорбутун быыһаан ыллыбыт. Тырахтаптахан тобохпут уйуохпун даа дии. Буолла хаалла. Хаалла. Онтон уу барбытын кэнниттэн ол тырахтарбытын көрдөөмүт он алта миэтирэлээх маха түһэрэн баран булбатым. Тырахтарбытын тимирэ сирбиттин синнестен баран хаалла таатта биэрэн. Ити хатархааччы ол тырахтар ороммотоҕот тоноҕутта хаалбыта. Ити биир түгэн сөп. Онтон быллаана

атын тырахтарга олордоҕо диэн уппут били түүннэри-күнүстэри илдьим тутуйбаккыт буоллаҕа дии ол илдьэммит түүн икки чааска кэлэҥҥин үүккүн быһааттаран бараҥҥын анан эриттэрэн бараҥҥын ол хара үүккүн аҕалаҥҥын төттөрү отуттан ол биир пырысыап түөнүөччү бөтүөннээх үүккүн нөҥүө туоратаҥҥын торбосторбун аһатыахтаахпын торбосторбо хаалан хааллылар ону түүн кэлэн бараҥҥын аны үлэһиттэргин ол ону туораталларын барытын кэтээн дьиэҕэр иккигэҥҥин тиийэҕин анаасы таҕыс чааска хонтуораа баар буолуохтаах утуйар утуйбат оҕордук Бүт тиийээччилэр эрдэ бараллар буоллаҕа тачаастан сахалар. Ону Кулаковскай сиэнньэбит тэрийдээх хара буолан хаалла. Ону дьэ ол тыраахтарбыт тимирбитигэр киирэн прысыабыттан араары киһибит ыппырас буолан табаста. Аа тоҕо үппүрүҥ да биттиэхпитигэр диэри күппүт бар еді. Ол күн сэттэ тыраахтары тимиттиммит. Ол түбүт ораарыбыт. Оттон аха, онно була бүтэһигэр тутуулар туохтар суоллар кэллилэр, онно була любетканан Ол суол кытытыгар суксон тиик турбута наммараҕа дьэ мустаҕа. Ол тииккэ эрийэ быраҕан бараннар дьэ ол дьүбүөтканан эриттэрэннэр тыраахтардарбытын ороотум. Оччолорго дьэ Слава орден кавалера буолаары дьэр икки ол Слава орденнаах олох үрдүк үүнүү зимини буолда Большаков ой Егор Степанович биригэдьиир бурдугун ыга бараары дьэр. Ол тыраахтардан илдьэммин мин баталыннара буллаам. Ону буруасты дьэ кыыран

хайдары буду бааспыкка төннөр буохтайыт. Оттон аныс динде биһиги индики оттон оппут халгыр оҕолорбут, дьиэ кэкэммит, кэкэммин хаан көсүбүккүнү, ханна көсүбүккүнү, хайа дойдуну, Моя оскуолаҕа каартаҕа бииргэ олорбуппут. Тыараһаттан төрүттээх Попов Михаил Васильевич диэн. Онно оскуола бүтэрэн бараммыт 12 хил буолан баран олорбуппут.

улахан кыыс куоракка баар ото икки куоракка бааллар үлэлииллэр кыыс риэлторскай компанияҕа үлэлиир бэйэтин тэрилтэлээх кыыс буллаҕына оттон туохха үлэлиир маҕан үлэлиир оҕолор улааталлар иилэн туран так онуттан бу түгэннэн туһанан бу билиҥҥитчакка баҕаана атын билиҥҥитчак наһаа сайдыылаах наһаа өйдөөх Манна били музейга кэллэххинэ оҕолор кэлэллэр ээ. Ону иһин кэпсээтэххинэ соһуччу баҕайытык боппуруос биэрэллэр. Ол аата дойдуларын үөрэтэллэр буоллаҕа дии. Ааспыкка бу маны көрдөрбүппэр холобура ол кини тоҕо уһуоҕуй диэн ыйыппыттара. Эн ону көрсүн историяны билэллэр эбит ээ диэммин уон сэттэ сыллаахтан ото соҕотоон билии буоллар дии. Бастакы икки сылбар наһаа үчүгдүк музейнай уруок диэн ыытар этим.

манна кэлэннэр олох просто этирэтэ сылдьан да титирээттэригэр сурунан бараллар уонна тохту тохту өссө ыйыталлар итини туох диитин бары туох диитин диэн онон билиҥҥи оҕо наһаа туох сайдыылаах өйдөөх оннуттан бу төрөөбүт дойдуларын таптыыр буоларга уонна таптыы улааталларыгар оскуола тыкаамньытын төрөппүттэр отун дьиэттэн аҕаланар буоллаа дии барыта төрөппүттэттэн төрөппүт иитититтэн төрөппүт үөрэтиититтэн аҕаланар буоллаа дии оҕолору оннуттан Билиҥҥи ыччат ол били барыта көппүбүтэ диибит, барыта били аныгы технологиянан барда диибит гынан баран, оҕону кытта дьиэҕэ киэһэ аһылыкка олорон эрэн, туох баар телевизоры барытын арааран баран кэпсэтэ үөрэниэххэ наада. Аһа. Телевизора оһох, төлөпүөнэ оһох барытын арааран кэбиһэн баран. Би оннук уруккаттан оннук ыйыбыт. Онно оттон уруккаттан бу дьиэҕэ туох эрэ улахан проблема баар буоллаҕына, дьиэҕэ туох эрэ улахан тутууну-тиини оҥороору гынар буоллаххына, обборга туох эрэ оҥороору гынар, оҕолору кытта тэбистиҥҥэ сүбэлээҕин. Оччону оҕо дьиэтигэр уонна төрөппүтүгэр чугас буолбут дии. Барыта дьиэттэн хаҥаланар. Онон ордос оскуола иитиэхтээх диэн биһи ныйлаан биһи олохтоохпут. Оскуолаҕа биһи хакаас быһыытынан оҕобутун үөрэттэрэ биэрэр буллахпыт дии. Үөрэҕи бара ииттэрэ буолбатах. Ону иитээччи төрөппүт буолар олох. Онон дьиэһиттэн саҕаланар төрөөбүт сиргэ таптал, онно бу төрөөбүт дойдуга таптал, дьиэ кэргэнин таптыыр буолбатын төрөөбүт дойдутун таптыыр. кимээби дойдутунан киэн туттуохтаах. Оннуттан бу Албанаат музейыттан биллэн туран наһаа дириҥ историялаах тупсулу музейы. Оны киитэххэ хайдара ыһыл аайы биллэн, хайдара тупсан, киһин диһин тардара олох улаатан иһэр. Оны ти эпе хай материалдер кырада боллар мидирим дячмиде. Ити материал бөҕө кинигэ бөҕө литература бөҕө. Ити кит хачи хантын. А, оттон Уон сэттэ сыллаахха манна музей библиотека дэлбэт дьэмиэҕэ наһаа улахан көмөнү оҥорбут Петр Николаевич Слепцов буолар Сиримасса. Икки үс бион кинигэни биэрбитэ. Бэйэтэ олох личнэй библиотекатыттан барытын аактаан ылбыппыт. Биэс улахан быыстапканы биэрбитэ. Дискурсуна мыллааммыт тематыгар аналлаах, уонна олоҥхоҕун аналлаах, уонна музейга тематыгар аналлаах. уонна хаартыска бөҕөнү биэрбитэ оннуттан коллекционердартан Таманара Иван Иванович олох просто бастаан утаа ситтия дьиҥлээбиппит кини коллекционердарын манна алан ити Анастасия Герасимовна Чугаева Татьяна наһаа үчүгэй бэлэхтэрин оҥорбуттара олуттан бүгүн ити Федора Васильевна аҕалан бэлэхтээтэ наһаа үчүгэй олох материаллары биэрдин диэбитэ оннук онуттан мин төһө кылларынан бу Байыактаах буоллаҕа. Биир тыл историята дириҥ буолла. Краеведческай музей бу уоттаах арыы буола турдаҕына тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон биэс сыллаахха муус устар Күүрбэ аҕыс күнүгэр Таатталар музейы аспыттара. Бэһиэлии бүтээри турдаҕына иһэр. Онно аспыттарыгар бастакы дириэктэринэн Григорьев диэн Горнайта кэлэ э Дмитриев диэн Дмитрий Горнайта кэлэ сылдьар киһи аҕалыыр. Тутуу учаастагар үлэлии кэлбит эбит.

Бу үс сыл устата босхо сылдьан бараммыт дьэ быйыл ити ноль пять көрүллэн үлэлии олордоҕум дии. Оннуттан биир эмиэ хаамай улахан үтүөнүгэн оҥорбут киһи быйыл дьэ сүүс сыллаах Дмитрий Ананьевич Петров буолан манна үлэлиһиттибит. Урукку өттүгэр оттон эмиэ Дмитрий Дмитриевич ким Павлов аһа үлэлиһиттибит ким Егор Дмитриевич Петров эбигэр илиһирдибитэ Егор Дмитриевич Петров бу гражданскай сэриигэ тематын барытын аҕалан биэрбитэ холобура манньынан о гражданскай сэрии тематынан үүтэ баар холобура хас биирдиини дьонунан икки үстэн тахха папка номобутун барытын аҕалан биэрдэ иннинэн фонда уонна төлчөккөөхтөн унаара баанна семеновна отут түөрт папканы аҕалан биэрбитэ бэйбээтэ библиотекар буолан пенсия таххан баран

Туох этэй, биһи оскуолаҕа ардахпытына эмиэ аҕа дойду иитиитин тиэмэтигэр девушка икс камеры номер двадцать пять диэн киинэ кэлээччита. Э, Ону буллаана били оскуола оҕолоругар көрдөрбөтөхтөрө. Э, Били жестокой баайа билинэ. Ону булла биһи сатыы бара барабыт, кыйыыга барабыт көрбөппүт. Э, Оччолорго Норуос Данилов, Норуос Яковлевич диэн үлэһит баар этэ. Ону били онно тиийдэхпинэ улахан дьон билиэтинэн киинэҕэ киирэр этэ. Иннэнэн кылааһынан тутуспутунан бараммыт, сатыы бараммыт. Кыйыттан кэлэн үөрэнэр оҕолордоох этибит. Олор кытта тэбистэнгэ сатыы бараммыт субуотаҕа оны бараммыт ол киинэни көрбүппүт. Мин билигин ол киинэни көрүөхпүн баҕарабын. Дедушка есть камеры номер 25 диэн наһаа ынахтык кылкалаан өлөрүннүр эрийдээҕи разведчик буолан ыарахан баайыттан аҕадыйдэниите оннуттан билиҥҥи оҕоҕо даҕаны тиийэр гына молодая гвардия билигин арыгыта оттумуталаанни ону уруккутун көрбөттүн баҕар урут кобалааҕы наһаа мати оччолор гоньяабыт артыыстары наһаа көрбөттүн баҕарабын оннуттан девчата на чистройка олох ону көйдөхпүнэ аха комсомольскай стройка ону көйдөхпүнэ олох дайым абын саныыбын аха ол иһин эргиллиэт үйэбин олох аха оннуттан ити москва слезам не верит диэни эмиэ көнөхтүн наабаарыбын хаста да кэллэҕинэ хаста да көнөх курдукпут оны офицеры диэн киинэни аха ити офицеры диэн киинэни олох хаста көрөбүн да оччото тыын олох барылаччы тыыбын онно иһин би көрөн наһаа үчүгэй киинэ наһаа үчүгэй патриотическай дуоктаах наһаа үчүгэй табаарыстыы сыһыан туһунан көстөр наһаа үчүгэй семейнай сыаннас туһунан көстөр ити офицер киинэни уонна оҕолорго көрдөрөн баран өссө ырытыахха баар этэ диэн холобура бу табаарыстыы сыһыан хайдах ордук киһи бэйэ-бэйэтин сыһыаннаһыыта Бу доҕордуу буолан хайдах курдук бу кырдьар хааска диэри күндүтүк санаһар уонна тити ол Москва слезам не верит эмиэ холобура көрүөххэ наада семейный тохуллаҕа дии ол гынан баран эмиэ туох оҕус дии курдук патриотический оҕус эмиэ туохтаах холобура бу кыыс холобура боростуой кыыс дэриэбинэ кыыһа кэлэн баран хайдах курдук тэрилтээх лаяччыта буолуо диэри холобура билиҥҥи оҕоҕо эмиэ көстүөн сөп тыллаа дии

Биир баар тутуутун саҕана биһиэхэ өссө оскуолаҕа артахпытына история учуутала баар этэ. Спиридонов Петр Спиридонович диэн. Ыспылыс диэн. Хос ааттыыр этибит. Ол буоллаҕына маннык диэн фантазиялаан кэпсиир этэ. Эһиги улаатан олороргут саҕана хаччы диэн суох буолуоҕа. Маннык кыра карточка баар буолуо диир этэ. Оннукка кэлэн олоробуппаттан. Билигин карточканан. Оннук диир edi. Уонна оччолорго били били оптовоска киирдэхпинэ билиэт ылар этибит дии. Ону били компост диэн кэлээччибит абат туттахара курдук баттыыр. Оннук баар буолуо диэн кэпсиир этэ. Ону кини бэйэтэ ордук эддэр аҕайы көрөр буоллаҕа дии. Онно буллаҕына хаамай интэриэһинэйэ баар. Икки тыһынча ити сылларга мен подругам куоракка көһөн киирбитэ. Онно буллаҕына оскуолаҕа оҕотун туттара тиийбит. Оны оҕото буллаана 7 класс. История учутала

Ырыаллаанньан кэтэбит. Аан дойду ыччатын сүрэҕэ диэн дьэ бу хэттэ оҕону саҕа уулуссууларга туох кадьыр сиэркилиэ ньыамылана наһаа наһаа туохта эдэр хааспыт барыта манан ааспыт наһаа тарҕанар дьүдэйдэ хор ансаамбыл бу ырыата буол кэнсиэр ааспыт дьэ аан дойду ыччатын сүрэҕэ

Хаамай чугас дьоннорун, дьиэ кэргэттэрин, аймахтарын барыта дьоллоох буоллунар, өрүү өйдүнэгэр күөх эйэлээх халлаан өрүү баар буоллун уонна өссө төгүл истиҥ махтал. Бэҕэтиэр махтал. Кэлэн манна киһи баар диэн устубуккутугар